Terima kasih laban semampai support laban semampai nganti cerita indu chengkang tu deka dipansut ke admin ba channel Panggau Libau. Ok, diatu kitai betemu baru, admin deka nampun jerita indu chengkang tu ba tusun ti ke lapan belas. Ok. So, minta kita nya lagi anang guai inggar, kita nya lagi anang guai ragai, au aku nusi kitai cerita tu. Pia ya. Ok. Munyi tapak kaki majak semak sesemak dia ninga pening beji deh. Tang mua ya beda ulih daripada beji laban dia ke bejalai enda nentu napa beji deh. Datai orang nya ba bubu ya perlu enda chechomang wai lalu ngangkat ke bubu beji. Peda tepenuh bubu beji laban ikan peda beji ari bandir kayu tekam deh belalai nya deh. Haa udah nya ulu duku penebas pan dipegai beji. Sigi udah lama sintak iya duku entadi ari sarung iya. Mata iya endang lama udah kuring merening orang nya wai. Iya semina ulih meda tubuh orang nya aja. Nya ga masalah iya. Aaa endang lama udah nya benung orang nya kiruk ke kiruk ngulihka ikan dalam bubu nya deh. Dia beji palu pansut begadai-gadai wai nyubuk orang nya ari belakang iya. Aaa dia maya. Endang tu jauh endar deh kira sedepa penyemak seduai iya deh penyemak beji enggau kati nama nya enggau orang nya tadi deh. Endang ukai wai beji lalu ngayunka duku penebas iya nya tadi. Sambil nya tadi sambil beji lalu bejaku ai Legi dih nyepi iya di nya ke udu nchuri ikan dalam bubu aku pia ku beji muchau sekali ayun ke beji duku ba belakang oro nya nemu kita. Duku beji Mantul wai. Tebeleka ari jari beji lalu pelanting agi bandir kayu nya enda belalai tadi. Ya meh de nya deh. Tubuh beji asai kedeju orang waya bela tepelanting baru terengkah ba kayu din baru agi tadi. Deh apai. Nadai utai enda medih nya. Pia ku beji agi ngeluku ngetat kepala iya ke benung bungau tepantup ba bandir kayu tadi deh. Tubuh orang nya dipeda beji majak ngansak semak-semak. Oh nadai telih meh orang nya tadi dipantap beji. Mantul dukup tadi nemu kitab nyu iya ke polet tepis orang nya tadi deh. Peda iya orang nya semak sesemak wai ngagai iya kiya bejalai nyingkang nuju ke iya kiya. Lengan orang nya dipeda iya wai nyu mesipah iya. Bedau agi tubuh orang nya. Beji nelan liur asai ke rangkai beterekung iwai meda pemesai orang nya. Orang nya pan lalu nunga beji lalu nyekak beji enggau jari sepiak iya. Peda nyu nyu kitai kitang tudah beji kuda kuda ngetat ke diri asai ke pandak seput cekak orang nya deh. Mata orang nya peda beji nyu mesai buah terung kanggan woi. Lubang hidung orang nya wai nyu gegawah wai nyu senawah ha mesai lubang kebung nyau nemu kita. Udah orang nya nyekak beji dia orang nya pan lalu empalung ke beji baru. O nyepi te diri terengkah ba kerangan sungai mit ti endur alai ngetan bubu deh. Dia beji lu ngeliat wai nyepi utai nadai enda ngemedis-medis nya terengkah ba endur kerangan batu enta deh. Udah nya tadi enda liat beji angkat baru beji. Legi deh nyepi iya pia ke beji sambil ngerit ngeli iya lalu ngenggam jari iya. Iya nya tadi kira ke meransang diri meh tadi nyepi ke deh empalung ke orang nya deh. Pengudah orang nya tadi empalung ke beji kerangan kin laban iya meda beji agi meluku deh. Oku meh ai luput meh beji nya tadi iya palung nguing belakang ke beji. Iya meh benung orang nya endang adang deh. Dia bejing kat lalu belawa lalu empi kap ba belakang orang nya nyi. Beji merekuh kerekung orang nya penapa inat wai nitih ke penaga tulang iya meh. Kaki beji lalu nganchin punggung iya. Orang nya tadi nyepi utai baka nya nyu sekut dalam iya nyu pedihka seput iya tadi. Orang nya tadi nyu berumban ngusai ke kaki beji tadi nyepi ika nya sentak seput. Dia meh kaki beji telepas ari punggung iya deh. Dok nganti anang ngadang dia meh jari beji lu jambat ngentak ke pisan iya enggau pun pending iya sepi tebengal nyo asai pending iya pala iya nyo tetengut entak ke beji ngena lengan tadi nye. Nemu kita wai tanah nyo landat alai seduai bebinsai bibat enggau pangan diri dia. Tudah beji wai sigi bansa kesikal serta kering deh nah jugau iya. Ni ke bisi peluang, ni ke bisi awak, tu nachah penachah jari iya tadi, pala nyungkur perut siku nya, jari diasur, kaki ga numbu, jari ga mukut. Nyeh. Nyuh mua seduai ke belat kiwa, belat kanan tadi, kekadang beji kena tempalung nikal baru mekap merap siku nya, kekadang siku ntadi telentang ga tumpu beji angkat baru ga menda-menda duai ke bibat iya. Udah nya tadi orang nya lalu bejaku ai. Umbas nya beji. Umba umbas umbas. Alah aku beji alah aku laban nuan. Pia ko ru nya. Ninga nyawa ru nya beji pen enda nyadi ka ngentak ke rusuk ru nya baru. Ati iya alit mimit wai ninga ru nya tak nemu nama iya lalu ngangau ke nama iya beji. Beji entadi pen aru angkat ari kenepan tubuh ru nya tadi deh. Dinga ke seput seduai wai nyu sengah sesengah bela besintak lelak ngibat pangan diri menya tadi. Orang nya tadi agi gali lelaka wai ngetat diri lelak bai beji nya bibat tadi. Udah nya iya lalu bejaku baru. Amat kering di beji. Nya alah kami orang Panggau laban di. Pama ke ti? Ya kita mensia baruh dunya tu. Nadai siku ulih talah kami panggau libau din. Tang aku nyuasaika luput ai nyepi kanchin enti tadi. Pia ko orang nya bejaku alu angkat sambil nepa nepas tubuh ke kena balut raun tadi deh. Aa peda tau beji orang nya tadi deh. Kering sereta sigat, besai sereta tinggi, iya ga ganggam, iya ga burak penapat. Tubuh besigul magang yv ari betis nyentuk ke lengan besigul memagang. Beji lalu ngenung baka puyu mabuk ambuh baka ikan mabuk keruh. Em beji aku tu bungai nenguyang. Nyin ba belakang ende nyin keling. Pia ko orang nya madah ke penama diri bungai nenguyang lalu nunjuk ke belakang nyin tadi. Beji ninga nya Bungai Nuing lalu ninga Bungai Nuing madah ke belakang nya Keling. Iya lalu jampat wai malik ke belakang nitih ke tunjuk jari Bungai Nuing tadi. Peda iya bisi siko laki duduk ba tingkah tanah engka benung merati keduai bibat tadi melaki nya tadi bekena enggau pan. Bebaik ke sangkuh, betangkin ke ilang, bekebaik ke terabai. Atai ga utai enda nyigat-nyigat nya ni peda beti gamal iya. Orang nya tadi sigi udah lama bediri. Iya ga kering, iya ga tinggi ngena gagung chukup nyigat baka laki ke peda beji nya tadi meh nya. Penyigat Bongai Nuing kira ka alah-alah mimit laban penyigat laki ke kepadah nya Keling tadi. Nya kati ke deh serita meh Keling nya pia wai. Ni lah laban nya pia iya. Keling lalu tuchum merening beji. Ooh peda beji deh iya ga sigat sereta tampak ngai badu-badu ah. Beji muji nya nyigat laban enda kala meda Iban baruh dunya tu deh ari sebaka penyigat enggau orang panggau aruh iya ora tuai besema ke orang panggau libau sigat neh. Ke kurang lebih baka aku tu mia neh penyigat iya uiut ukai kita na nemu penyigat aku tu uiut anchai a enti nyama aku tu ila bisi sekali agi betemu enggau keling eh dalam mimpi suba udah betemu nya dalam mimpi tu minta baru ga aku tau kira ka minta derimpun nadai mayuh endar aku tu. Minta diri empu sigat. Nye. Kering baka sida keling sigat baka sida keling ngereja pengawa rumah tanah ngagai tanda temu semua temu magang nye ngichak kensuna ka kaku ai it eh umbas nya. Udah nya tadi keling lalu bejaku ari kati nama nya ari tingkah tanah tadi beji enti di nemu kami duai buat bungai nuing tu meh nesat ke di suba rembus ke menua chengkang kin emm ukai dina nemu deh punyu nyawa menua chengkang ari menua kitai iban ditu nyadi nuan tu suba sigi udah dipilih kami duai buat bungai nuing. Dasuh ngambi sereta nyelamatka Ensuna ari dibunuh apai iya. Meda, apai Nanti enggai amat benantu ke di, enggai enda ngiga orang bujang beranika menantuka iya. Udah tu, nesal iya ila beji, ingatka dijaku aku. Pia ko Keling wai bejaku madahka beji semina degi-degi enti tadi deh. Udah nya tadi. Aaa bungai nuing lalu bejako baru beji. Aaa selamat betemu baru ngagai semua subscriber YouTube channel Panggau List. Aram beji nitih ke kami seduai buat tu legi. Kami seduai buat ka meri dimandi nyin ba lubok dulu jin. Pia ko bungai nuing oh beji perlu nitih ke seduai ah. Bungai nuing dulu beji tengah keling lalu entudi ke sida isa buat. Asai ke enda arap enda ati iya enggau utai ke dipeda sereta didinga iya deh taja baka nya ati iya bisi lantang mimit laban seduai nya ukai munso. Pia ke au asai ke baka bula deh betemu Engkeling bengan Uing deh uhh datai ba Uong nya tadi deh dia beji dasuh seduai iya duduk ba panchur ai Uong ti enda entu deras enda ga entu tinggi enda kira ke peninggi kitai bediri tu meh panchur ai Uong nya tadi deh. Keling lalu bejaku baru, Pejamka mata dek beji. Enti kami duai buat ngasuh di muka enchelakka mata legi baru deh enchelakka mata deh baru. Tang seagi agi kami duai tauka aku sekali ke buat bungai nuing ngasuh di muka ke menchelak mata anang sekali kali deh enchelakka mata. Beji pen tadi sigi senurut mening pejaku Keling iya perlu mejam ke leka mata iya. Keling enggau Bungai Nuing pen ngirah pengaruh gembar tubuh ngasuh ati nyaing nyemilu tisi, pengaruh ngasuh berani kering sereta kempang laban munsuh nya. Lebuh ke diberi Keling enggau Bungai Nuing mandi, panjung ai nya chelap sereta tajam asai tama leka berau lebuh ai ditanjah Keling enggau Bungai Nuing ba pala iya. Udah iya tatak ke keling enggau bengai nuing dia iya diasuh keling enggau bengai nuing nyepuh tujuh kali bejurut. Maya nya baru beji nyepi tubuh iya lempung ari selama. Ati iya mega ransing sereta berasai kering, tubuh iya mega besenggal baka rangkal orang panggau. Iya tadi dalam ati iya ke bisi bingking pan lenyau magang tang ati ke bingking tadi tukar enggau ati pengasih asai ka nulung orang belama. Ati balat siru enggai meda orang ke tusah bari iya. Nyi uji tau bekenya tubuh aku ne uiit pama meh nepiak iya wai. Bah bala peninga nemu kita ku madah kita. Naka tu jerita tu dilengka ka aku bau anang goi tanya tanya. Ba hari satu ila kitai deka ninga tampung ke semilan belas ila au. Ba keni ke tampung ke semilan belas ila kitai sama ninga iya. Nyadi aku ngarap kita anang leju au support channel tu. Laban makin lama makin mayuh agi utai ke deka dipanzut ke aku deka diupload aku ba channel tu. Tang tuju iya sigi siti aja ngangkat kada ke ti iban, utai nya sigi semuai positif magang nadai negatif ok. Aku ngarap kitai sama support, subscribe channel tu awak channel tu ulih manggai tiga puluh ribu subscriber sebedau taun dua ribu semilan belas tu ambis. Aku yakin mesti ulih. Nya aja ari ku admin channel Pengelibau, Bujang Pegari. Sigat semat selalu. Bye bye.